Ya, karibu sana uh, eh, Iwachawacha Show kaka wuono wan ka gi wasani ma timo thumbe mag Ohangla ma bende ong'ere sana e gwenge mag Oyugis. Kiwinjo nying mar Boyo Waka tapa ni ng'eyo eh, ng'ama kawuono wan gi e studio ka. Kapok wawach mang'eny, Aboyo wuotho gi wendo ni wakwongo introduce himself.
Nicholas Omondi kata Omondi Jaringa. Kamano.
Aboyi wuo jopiny owinje duondi.
Odiochieng' ma kawuono, ago erokamano ahinya kuom chopo e studio Mokuongo aruako jokoyugi te kuom semiya support machopo kama antie ni kawuono. Kapok awacho mang'eny, nyinga ma jopiny ong'eyo iluongo ni Boyi wuod Owak kata Boyi Owak. Othum ka asebache mang'eny ahinya, kaok kamano jo studio inyalo Koro boyi boyi owaka nichako timo thum mar ohangla ni karang'o kata nidonje wer kiwero wenda aina mage ok an kane adonje wer nadonje wer kapod an e skul e klas abich noyuda atwe kupni ewi mapera moro ne wan go Wachako kamano kogik e skul sa games kama man sa ochiko. Bende napango deks kendo ne an gi jobundena, ne an gi jo ajapa maloso mana dala. Ne ji gona kendo nawer. Nanyalo ng'ado get matin samoro naa gi mia ariyo. Ning'ado get e skul? Nang'ado get e skul kendo jopuonj be ne chula nikech ne gimor gi tijani.
To inde ni inde ni be ni wero angla koso ni wero wende na mage? Inde no eh. achako thum gi thum moro uh -huh. mara Tommy Safe. Uh -huh. Ma wero ni ber aweno momiyo guok olonyo kodi. Mano e kama koro thum odonjo e remba kabisa uh -huh. kendo thumno nawero kabisa ndalono, nawero ka an gi girlfriend be miluongo ni Awino. Oh, koro ma ema ni mi moral mar wer awino ni sana. Eh, koro mm, gino ne miya moral mar wer awino sana. Awino ni ne un gi skul achiel ni? Awino ne wan gi skul achiel uh -huh. to nainge gi klas achiel. Uh -huh. Koro nawere sana, sama awere uh mm. -huh. jopuonj be nodhi omor gi gini. Uh -huh. Josikul be odhi omor gi gini. Uh -huh. Koro na imiya room moro achiel uh eh. -huh. to uh, koro ang'ado get kang'ado get kamoro sa 2020 moro apar apar koro boyo waka nyaka mia ariyo boyo waka to kisechako go thum e skul Mm. ka koro iwuok e skul ere kaka nikelo donjo koro e thume ma oko gi nidonjo e tie ng'a ka koro iwuok e skul ng'ama nikwongo gochogo mokwongo kaluwore gi juogi mar thum nochuna mondo adhi abe- a- awuoth ariyo gis gi tienda Mhm. nyaka Kisumo. Ei, ehe. Ka nawuotho ariyo gis gi tienda nyaka Kisumo, nachopo to kama nachope, Eh. nayudo jothumbe madongo Aha. mane ok nyal rwaka kapenjo ka ni tich onge kapenjo ka ni tich onge Mano kaka jathum mane gini kinyalo Daudi wacho. Jamigori, Eh, Barak Ndogo, mhm, ng'ato no Mondi Jachega, eh. kod onyiego kamareny onyiego kamareny aneno to koro oduogo rwaka thum koneno talent na oh. uh. koro onyiego kamareny ni mane ikwongo gocho go mokwongo onyiego kamareny aneno kaka ja keyboard uh -huh. to kana koro na agombo thum to agombo ajawer nokawa motera ir jathum moni barak ndogo uh -huh. barak ndogo ne makwongo gocho go mokwongo e ngimana uh -huh. ka aebedo chokora Kisumo. Onyiso ni kiwuok dala ichopo Kisumu iyudo ka ngima tek mikwongo ibedo e chokora ndalo mane jothumbegi pok orwaki. Eh, akwongo abedo e chokora Aha, gimoro dweche ariyo, dweche adek aha, ma nawuok oh, nadak Nyalenda aha, ne wan gi kamoro kanyo kiosk kamoro kanyo ma nga- ji noweyo aha, to aa kanyo aha. to adhi achiemo Lwang'ni Hotel. Kisumu. Mhm. Mwalo piny dho nam. Eh. Nachulo siling' piero ariyo kata piero ang'wen timiya chiemo ma ji osechamo odong' ka. Oh. Ai. Bang' mane Koro boywak. Kidonjo ka ja kidonjo ir barak ndogo. Nidonjo kaka jawer koso kaka jatim ang'o?
Chieng' mane adonjo kod Barak Ndogo, nadonjo kotera gi ng'ato nonyiewo kameranya, notera kaka jawer. Kane Barak Ndogo omiya wer, mane aparo nawer e skul maber cha, nodhi ogoya noma. Idhi wer awena.
Ah, ne ok awero aweno. Iwero machielo.
But nawero to mana paro ni anyalo wero maber maneno uma best man. Oh, notama. Mhm. Moduogo okawo mic e lweta. Ma bang'e oduoka ongeng'. Koseduoka ongeng'. Koro abedo kanyo Ehe. but nabedo kathagora Kisumo nikech ne an chokora Mhm. Koro wer bodhi otami. to wer bodhi otama Mhm. to kaduogo kendo imiya mana siling' apar Kigo ngeng'oni otieno te. e otieno te Ehe. to waloro saa abich Ehe. tichula siling' apar Ehe. samoro piero ariyo chieng' mane ochula mang'eny kabisa Ehe. ne en 60 mano ne ochula maber Mhm. Koro naduogo ang'iyo ni eh, kare maisha mar thum ni be nawe ni ber Ber to koro tek. kare koro tek kama. Aha, Nochuna mondo awuogi aha, kendo kisumo mana gi tienda. aha, Koro aduogo koyugiwa. aha, Naduogo koyugiwa ka nachopo Ahero Junction aha. to jagweng'wa moro kar nonena to gone mamana simu. Mama na ema nobiro kawa Ahero Junction kanyo kaka duoga Wiski. Kane koro adonjo e thum maber, ma koro achako wach mar thum ma nyaka sani pok aaye, puonja gi ng'ato ne ayuto wuo Nyasuba. Ayuto wuo Nyasuba ni Emonyisa ni thum iluwo kama, to thum bedo kama, to thum dhi ni i. Ayuto ni koro duogo upuonjru go yugis ka. Koro ayuto ni waduogo wapuonjre go yugis ka, mhm. ka ba moro ni kayoya. Mhm. Wapuonjre ga yuto ka, wapuonjre ga yuto ka. Ndalo noyudo ka asenyaka we thum cha ma chaka duogo loso pikipiki ka. Mm. Koro chako juogi chako chuno ni nyaka dog metho. Mhm. ma we loso pigo koro adok ira yuto. Mana yuto puonja weche mag thum, moro miyo kawuono koro agocho.